Abashuubuzi omu rurembo rwa Ntungamo nibariragangyire kwoma ahabw'enkora y'okubashenyera ebyombeko byabo ebiri haihi munonga n'oruguuto kandi ebitari aha mutindo gw'ekiragiro ekyateibweho omu ndembo zoona. hamwe n'okubinga abo boona ababaire nibashuuburiza aha nguuto. Akakiiko akarikukurira orurembo oru bakarabura kandi baataho obwire oburikwingana esande ibiri ezihwireho erya nyakazooba ekibanza okwezi kwa kana omu kihandiiko eki baahandiikiire abashuubuzi abarikukorera aha nguuto n'abo boona abaine ebizimbe ebitarikwikirizibwa ekiragiro eki omu rurembo oru okuruga omu myanya egi. Eri izooba ab'obushoboorozi baakora ekirikubaasika obwe barikushenyura ebizimbe ebyo nk'oku ekiragiro kirikugamba. Omunyamakuru waitu haine ebi arikutushobororera aha nshonga ezi. Turi omu tauni ya Ntungamo kandi abaana babaasa kugira bagyezeho kugira ngu babaase kuba nibakiriininga tauni yaabo. Ku twaba twabagambiire, waareebera kimwe obundi mpaha turakita eri omu mwanya ogu kubaasa kuba neegira ebi yaabaasa kuba naatereeza etauni. Beitu twija twashangamu oburemeezi bumwe ahi twashanga ngu nibabaasa baahaajaana na bakama b'amaju kandi ah'okureebera amashanyarazi baabaasa kuba nibagarekamu kandi kugira ngu obundi bakatungamu disturbensi mpango omu kubaasa kuba nibasheenya ebizimbe ebyo. Abantu bariyo nibagyezaho kuhaajaana kukora naagambire ngu twatungamu challenge emwe waashanga amaju agamwe batabaasa kuba nibagashenya kandi agandi bakagashenya. Omu kushenyura oku, abashuubuzi abamwe baaba nibarira munonga barikugira ngu n'obu kiraabe kiri ekiragiro ngu kanso egi ebahaire obwire bukye okuruga omu myanya egi ngu ahabw'okuba baingi babaire baine zaarooni ezi babaire nibashashura otaireho na fiizi z'abaana baabo omu mashomero.
Nk'ekyo nangwa muno muno ka mashini. Hati omuntu yaine ka mashini, mashini eyo yonka y'okushakura ensonga yonka ei ntaine. Tinyine eki ndikubaasa kugamba ahabw'okuba abantu batuhaire ebiro bishatu. Tihaine eki orikubaasa kutaasa omu bizinesi yaawe. Turi aha turiire rooni, rooni tukiriire omwaka nigutandika, tutahikize nangwa na haafu eya.

Gavumenti niyo eriyo neetwita. Esente nibazituhaire tihaine eki zaakozire. Hati ezi eshaaha nimwenda ngu tukore ki? Aba nibongyera bagambisa obutashemererwa ngu baababinga kwonka tihaine mwanya gwona ogu baabarondera kuzamu kukoreramu emirimo yaabo. Korera tiyaaturondera omwanya ngu etuteekeho, baatukwata baatunaga tuze nkahi? Ebintu byona baabyita, tibaagira ngu nangwa tubagire ngu mutute aha, twine abaana barashoma. Twine abaana barashoma, twine banka ziratubanja. Banka ziratubanja, buri banka erabanja. Bakwata ebintu babyipa. Turikuza ahitwe. Turikuza ahitwe abantu abahansi titwine mugasho. Tituri banyayuganda. Nibabaasa bata kukora ekintu nk'ekyo eki baatukora? Tibakutwereka ahi tukuza. Babaire nibatwihaho omushoro. Layisinsi bagitwihaho. Bakwata ebintu byaitu babishenyagura. Tibatwereka ngu nangwa tuza aha. itwe turi kutukora eki abanyayuganda tukora eki buri banka erambanje omuntu aheyitanywe obu twayeyitira Uganda yatugumira n'oburundi na n'ezi ezibabiturira bwa pdm babiri batirira byona byahwaho mbwenu tugaruka nka

Tinkumanya obu naaza kuza na nishaba gavumenti yaitu mazima timanya oba n'okwebereramu oba biki kwonka tukabe nitwenda ngu batuyambe nitubatugirira ahantu ahu turaaze. Abandi nibagira ngu n'obu kiraabe kiri ekiragiro, okushenyura ebintu byabo kwaba kutarimu buringaaniza bwona. Ari omu road reserve n'omu ruguuto tihaine otakukireeba eh, tihaine otakukireeba nongambira ngu eyo batakora ki shuware mazima byaba biri eby'okusheenya tuzemu oburingaaniza twena tusheenywe tukimanye ngu twena buri omwe bakora ki bamusheenya kwonka tokusheenya omwe ondiijo okakora ki okamureka mbwenu tuturikye eh, yesi n'obyabaho byabaireho ekinkuma ngu ruhanga yakinga aha nagaruka aigura aha nitumaho nituza kugaruka omu bindi kwonka titwashemererwamu n'akakye